A Lubanga pa kwariwa, Lubanga ma yam in igwoko kwariwa, ikelogi i ngom ma gin tye iye-ni, in kica magi i koma pi mwaka abic, icako i mwaka alip aryo ki pyeraryo, in icwala ni abila ma yam kwariwa otiyo kwede, ci dong Nirok obino ryemogi ki i abilagi, ci gin guweko abilagio. I cakke ma Nirok me acel dony i lobo pa Lwo muni, gin guryemo kwariwa ki i abila. I cakke i kare-ni enoni, owakobetti mwaka alip aryo ki pyeraryo. Ka kica ni gin omako wan odong ma wa omoro wod gin okwo ni wot wot idok i abila weng ma yang dong tye di lum ken gi ma mito wako ryemo kwari wa ki iye ka iwoto ci wan onyute boti a lubanga pa kwari wa nyen abic mukato Wun dong wuwaco ni, 'Wot dong oromo, dong adug cen i abila. Gin ma tin wun wuwacca en aye ni, 'An dong mina cik gin ma myero atim ki i wot ma an abiwoto-ni. Wuwaco ni, 'Omyero ami cikwu dong omine bot dano weng. Ma gin biwinyo kiken, jo ma biwinyo lok ma an acito kwede i tim, tin an abimiyo lokke. Omina bene aryem jami maraco ki i koma, cwonye kong kaka lwoo, yab ma tye i abina pa labongo gi gipii bino ka labongo. En aye abila ma tye i lobo acwode weng i te ker weng. Wun wumiya twero ni an atye ki twero dong me ryemogi, kun abako doga bot wun tipo mapat pat ma tye i lobo acwodi kany weng ma yam kwarewa otiyo kwede. Tin en a nyak pa okedo me palabek obino bota ki pekone. ni bak doga, abak doga i botwu wun tim, an tim, an bene akelo en i abila, abibako doga, wun wukony en. Man jami ma wun wumina, twero ma wun wumina ni akony ki kaka lwor. Kaka Acholi, tin bene tango otime madit. Tango ma otimme en aye amito wacciwu ni i dye tim mene ni gin ma obedo ka nyuta tibuwu weng, gin ma obedo ka nyuta kaca tibu tye iye, en aye, en aye, en aye aweno. Aweno aye obedo anyuta. Kok, kok kit awinyo tye akok-ki. En obedo ka nyutta kany abilawu weng tye iye. Tibu nyutta obedo anyutta aweno, kany aweno okok nongo tibu ni tye iye. Aweno ka an ao en kok weko an angeyo kanya tibu tye iye weng. Tin ni bene ma idye wor tin en dong owaca ni pwal lok wa dong woko. Okelo aweno ni eni ni ma ngati mo omako. Ngati mo omako ci dako ma an abedo awot kede itim.

Ma wun wumiyo aweno-ni, aweno ni tyen dong okok i abila en, aweno ni kok i abila en, kok i abila en, abila ni eni bibedo abila pa acoli, abibila ni eni ni wek tim wuryem jami maraco, in aweno en, ma ibedo ajuta timwu weng, nyen dong ikonya. Konya ma peya amiyo gum ki latinni. Tino mito waco lok ma Tibu wacca. Tibu waco ni, Di iywe. Yin di iywe. Ticci dong kit ma nino ca wawaco ni ticci dong otum. Woti dye lum dong otum. Dong gin ma mitte ki bot an en aye ni lok mo me telle i kin kaka lwo kaka aculi, in dong ipe iye. In dong ia o ki i lok mo keken me telle, lok ma dano telle ki iye in dong iao ki iye, pien in wa omini gum me wot i abila ma yam ogwoko kwariwa weng ki iye. Wotini onongo pe bidugu ka onongo wan ope kiri, onongo omwonyo buniki wi lum. Mony oromo niki wek irum. Wan waguki ki i cik mony. Waguki ki i cik me rok ki kaki mapat pat ma in ibedo awot i abinagi mapapatti onongo gin obi niki wek itim. Ento wan wawiyo ori pien abina ma naka yam timiwu nining? Wan wunyutte kaka man onongo tye kabilagi, kaka man tye kabilagi, kaka man tye kabilagi. Jo man pe o i abina pa lawotgi. Ento, pien wan omito ni walar lobo-ni, oweko wacwali tin-ni. Wacwali i nino dwe pyeraryo i 2020, i dwe me abongwen, macalo tin-ni, ni in iwoti i abila weng, ci in iwoto i abila. Tin, wan dong gin ma wan imito ki botwa ma wacikwa en aye ni Pe itelle ki kaka lwo kaka acoli, in ibiminigi gum. Ka ma telle tye iye, in dong iao. Wan olwongi wayubi pi ticci enni ma wan olwongi iye-ni, wacako yubbi, wanyutti tela ma i lobo acoli, nicakke ki i kom tela me lobo ma Musa obino kwede. Wan oteri i tela me lobo, in ibedo latela, dong wan watye ka yubbi Ineno rac ka tela. Lutela myero oniki woko. Lwak me Acholi, an adugo ki gum. Wun wungeyo telle ma wabedo kwede i kare ma an atye i District Council. Onongo angeyo ni adugo kwo. Luwota madwong weng kimakogi ento kara tipo aye ocwala adok i tela. Tipo owaco ni akonyi wateri i tela me i kanica, tela ma munu aye okelo. Dini ma mwono aye okelo wa kite in dano ma idit. Pi tyen lok ni omyero wamit wanyuti mwong ma muni otiyo kede me lwenyo i kom abila pa kwariwa. Kare ma lok ajanan obino, wan oyili malo, janan luwum onongo pe gibiworo. Mano gin ma Timotino owacca. Ento wan oweko janari ki woro pien wan oketo yin weko yin icung ikwero lok ka bicup weng ma gin gujur. Ka mene me Uganda bene onongo gin pe ye woro ne, ento yin icung ma ikubo kin wa weko ga mene me Uganda oye miro woro ki janari luwum. Janari luwum tye macalo. Abila madit pa kaka lwong ma in ikelo tibone, dong en okonyi ni idok dong i abila me tekwaro en macalo tibu, waco ni gin-ni pe jok, tin dong wan wukonyi i twenty twenty dwe ma abongwen nge ode pyeraryo wadwoki ni in iwor i tibu weng. Lwak me Acholi, Gin ma dong cik ma agikki ma an abitimone botwu en aye ni, kare ma an atye ka telo tela mapat pat-ti weng, abedo ka telo tela macalo lamony, macalo lamony, lamony ger lwenyna. In kerona weng wun wuneno kany ma an atini iye, doga tek apyem, doga tek apyem, pien onongo atye Macalo lamony ma kiora, dong tim ticani weng, tic me gero, tic me ngo, tiba in dong butimo, weko an dong abibedo mot ka konyowu kaka alwor kaka acwali, ka bako doga ki i abila ni en ma an tipo mina me konyo wun acwali, lwak me acwali.

me dwe me abicel 2023, en aye rwodi gua ki i gang ker ma meggi ma gin guketo gang pa rwot madit. Rwot oneno David acana, rwodi opokke ki i kom acana, gin guringi gubino ka ma dong tipo dong tye iye, tipo ma tye ka wot i dye lum. Onongo tye iye, guringo gubino bota i Spot View. Dong Acholi, jo ma oringo i bota-ni, an abedo ka gwokogi. Wuwiny maber, wun jo ma wuringo i rwodi muringo i bota-ni, Atieno wuwiny maber. Wun Acholi bene, Atieno wuwiny maber. Rwodi-ni an agwokogi pi mwaka acel. ki dwe adek tin, pien tin gin wuringo i nino pyeraryo me dwe me abicel, 2023, tin nino dwe pyeraryo me dwe me abongwen, 2024, ma nyuto ni mwaka acel ki dwe adek. Tin, tipo waco kit man, Waci in ineno uri-ni weng Wan kibiwa pe kedgi. Gin tiyo kom kom. Dong in de iwek rwodi wek gin dong guti tic me kom komgi-ni. In dong ibikonyo dano, jo ma oo boti in ikonygi, jo ma oringo odok tung bot rwodi wek gin gumedde ki tela. Ento in, tin de iwek wa jo ma gin guringo ibino boti-ni. In iwinyo gin gubedo tye ka koko ni, 'Tipo ma in itye kwede-ni,

Co ma gin rwodi mukene ma tye tung bot Acana, kacel ki en ladit Acana bene ma rwot, gin ma obedo ka cuko piny, gin ma obedo ka cukki, pe ma wa, ento odongo tibu. Kita tem en tibu litino waca ni, awek lukwu butwu

Dong cik ma pwocce amini wun rwodi, ni wun ka wumito ni tibu okunywu, pe wuto tibu ki tela me lobo. Tela me lobo en ngo? Tela me lobo en aye tela ma ladit Yoweri Museveni telo. Ka wun wutelo, wutoro tela jami weng ni wuto kacel, en tipo ni bibedo pe kitwu. Wun wubedo i ker wu, ka gin ma wun wumito wuwaco ki bot lutela mamigwu, ci lutela mamigwu Teruwu lukwu bot Ladit Jeneral Yoweri Museveni, ci ladit lobo winyo lukwu, ento pe wun. En aye ocit ka yenyo ka yenyo jami ma wun wumito gwoko ki lwakwu, wun ki kumwu bot ga bene. Ka wubibedo ka timo kit enno, wun wubiwot kinwu gin nongo pe i ngiwu. Man lok ma pire tek. Gin ma wun wumito ki bot ga mene, jo ma myero gin guciti en aye lutela, lutela ma nini Lutela ma kiyerogi ayera, wutye ki minista ma migwu, wutye ki MP ma migwu, wutye ki wegi kom abic ma migwu. Nio wa ki LC One, en aye jo ma gin cito bot ladit lobo, lego gamenne ma nongo wun bene ni jo wa mito jami ma kit man, ento pe wun aye wun wuciti. Wun bene. Omyero ngat acel acel obed ka ma abilane tye iye, abila kany ma kikwero in ki iye, en aye in ibed kunnu. Man aye lok ma Tim otye rwacca ni an awaci. An dong abibedo ka jolo jo ma gubino bota, kit ma latin laelda anyaka-ni en obino, acan ayari ma oa ki pa Labek. i gang pa okelo ne ladit labak dog bak dog i koma an tin en bibedo dano me acel ma bibako doga ni tibuwa ma an abedo ka wot kwede ni okonye dok me acoli man aye tin lok ma an tibu waco ni an acwal woko dong wun rwodi

Wubino nwoŋo ni gipak Yecu. Yecu obedo tipo mapat. Lok ma tipo wacca ni ka olego omyero Lubanga tye aryo keken. Lubanga namba adek-ki muno muni aye okelo, muno ma meggi. Lubanga tye aryo keken, en aye Lubanga Won ki Lubanga Tipo Maleng. Tipo Maleng-ngi en aye Kala Winya, en aye Olalteng. En aye olima, en aye lokka, en aye tipo pa cwodi weng mukene, en aye wang lee, en aye myel, en aye ogili, en aye abayo, mun aye tipo maleng, en tipo malengngi. Munni obino medo meggi iye ni, Lubanga Wod, Lubanga Woti enoni, wun pe wuwor, ma nyuto tyen lokke ni, wun rwodi. Kacel ki wun jo ma wubibino i tekwaro bota, pe wuwor, Lubanga wot, Lubanga wot i muno Yecu. Yecu rom aroma gulal tengi muno me kajuca. Ka ngata biwinyo gin tibu ibi cung kedgi. Dong anyuti ka ilego, leg mene ni, Lubanga Won, Wonwa, ki Lubanga Tibu Maleng, ma iweko Yecu obedo cen. Wunenu bene mung madit ma tipo waco ni pingo joni legani eni manyen-ni keto Yecu keto Yecu pire tek loyo i kom Lubanga. Wunu mung ma ki lujok ma megi me tyeko lobo Africa. Tam Acholi, Man aye lok ma an tin tipo waco ni awecciwu, dong gimo keken an atye en, an macalo ma wa. Acung macalo lagwok cik pa tipo i lobo Aculi. Acung macalo lagwok cik pa tipo. Dong ka wunena, an pe abiribbe ki tipo mapat pat ma munu okelo, tekwaro mapat ma munu okelo, pien lok keni ma war tye ka woro tipo ma awoto kwede i dye lobo. Man aye lok ma tin tipo wacca, ni an awacciwu wa, Itweyo larri eni, larri eni, atweyo larri i oc pyera.

Doko ki caa. Wacci awacciwu ni, kare mumiyo ilaa nyara nen, waye ni ilaa nyara amini, pien wac ki gacoli ni, wot ma in iwoto i tibogi weng. Ka ngat okwero winyo lokki, ci boli ki caro lok ba kwarowa ya obol ni, anyara ma ming, lokke doko ki caa. Wun wungeyo nen kit a laa anyara ber kede, ma nyuti ni kiyenyo anyara me neko ne weko. obed kicaa, ci ka ajara pe ogwoko kome, doko kicaa. Coli, Man aye tyen lok ma an akati kede botwu, jokjok ma malo.